Alright ṋamusi ri na vhafunzi vho Rudzani Mulaudzi vha ḓovha vha khou ri ḓisela thero ya ṋamusi vho Mulaudzi. Okay no ro ro livhuwa vhafunzi ro livhuwa, nṋe mafhungo anga ṋamusi a si mafhungo malapfu a si mafhungo manzhi mara ndi mafhungo a vhuṱhongwa, a vha ri zwavhuḓi vhuḓi ri tou thoma nga mbudziso. ri tshi ri muthu ndi mutendi ri vha ri khou amba nga mini ngori muṅwe ri a musumba ra ri houḽa wa tenda muṅwe ra ḓi musumba ra ri houḽa ha tendi ri vha ri khou tou amba nga mini nga zwezwo zwithu uḽa ene ra ri ndi mutendi ndi ngauri u ya kerekeni ene ra ri a si mutendi ndi ngauri u nwa halwa ri vha ri khou u tou vha divider nga mini a vhathu ri tshi ri muṅwe ndi mutendi muṅwe a si mutendi heyi mbudziso ndi mbudziso khulwane ndi mbudziso ya vhuṱhogwa ndi mbudziso ine muṅwe na muṅwe ene a ri u tovhela kana u tenda yeso a tea u vha na na na phindulo khayo ngori heyi mbudziso i thusa uri vhathu ri vha sedzisa hani ro no kona u pfhesesa zwavhuḓi vhutendi ro no pfhesesa zwavhuḓi u pfuluswa uri zwi amba uri mini nga mukhwa une ra sedza vhathu nga mukhwa une ra amba nga vhathu nga mukhwa une ra ita zwoṱhe zwi thoma u shanduka ri vha ri si tsha tou tshila sa muṅwe na muṅwe so a ri to thoma hanefha mathomoni ri ri muthu o no tenda ndi mufhio a sa tendi ndi mufhio kha ri vhale kha bivhili hafha kha John 3 Thi ya 3:16 ri a i ḓivha, ri dzula ri khou i vhala. Ri vha ri khou ḓi amba ri tshi ri, For this is how God loved the world. He gave his only Son, his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Ndi yeyo ine ra dzula ri khou i khoutha, ri tou i ḓivha nga mbilu, ri i ḓivha ro eḓela. Uri Mudzimu o funa shango luhulu nga nḓila ye a fha shango Murwa wawe, uri muṅwe na muṅwe ene a tendaho kha uyu Murwa wawe a pfuluswe, a vhe muthu muswa. Zwi amba uri muthu ene a vha o pfuluswa, muthu ene ra ri ndi mutendi, ndi muthu ene a vha o tenda haya mafhungo, haya mafhungo a uri Murwa hoyu o ḓa a tshi khou bva kha mudzimu ende o lovhela zwivhi zwashu a si ngoho kana ndi zwe ndi hanefho hune haya mafhungo a thoma hone zwi amba uri kha ri khou thoma u zwi humbula ngo to ralo nga uri ri vha ri khou u tenda zwifhio nga zwe mudzimu wa zwi ita zwi amba uri a zwi konadzaeli uri riṋe ri sedze muthu ri ri hoyu ndi mutendi ngori u dzhena kerekeni a zwi konadzeeli uri hoyu a si mutendi ngori u a nwa halwa ngauri hezwi zwithu zwa uri muthu u vha khou tenda mini ha tendi mini a ri vhi ri soko u to zwi vhona so so easily zwi nyaga zwiṅwe riṋe nga tshivenḓa nga tshikhuwa ra ri discernment

for not believing in god's one and only son vha khou zwi pfa hu pfi murena yesu ha ngo ḓela shangoni u haṱula shango o ḓa uri vhathu vha vhe na vhutshilo vhutshilo u sa fheliho ende ha pfi bene vha phuluswa bene vha vha vho shandukisiwa nga heḽi ḽipfi ndi vhone vha tenda haya maipfi uri ngoho zwa vhukuma murena yesu o ḓa shangoni a fela zwivhi zwashu ndi vhene vha vha vho phulusiwa vhene vha sa tendi haya maipfi vha sa tendi haya mafhungo ndi vhone vhene vha songo phulusiwaho, zwi amba uri u haṱuliwa ha mure, ha, ha, ha Mudzimu hu tshe khavho havho vhathu. Havha vhathu vha kha ḓi tea u haṱuliwa ngauri vhone vha khou ri vha ḓo imela zwivhi zwavho vhone vhaṋe vha tshi ṱangana na Mudzimu ḽiṅwe ḓuvha. Hu pfi, ri tshi i vhala i tshi ya phanḓa i ri, And the judgment is based on this fact, God's light came into the world, but people loved darkness more than light, for their actions were evil. Ababve. Zwi amba uri Murena Yesu a tshi ḓa shangoni o wana ri bizi nga vhuvhabi. Ri bizi nga vhuḓabaḓaba, ndi uri ri hoṱhe hoṱhe hu si na zwivhuya zwine ri khou zwi ita. O wana roṱhe ro tou ralo. Mara vhanzhi hashu ra ri riṋe zwine ri khou zwi ita ri a zwi funa Na musi ri tshi khou zwi pfa vho ri Murena Yesu o ḓa, a ri khou a ri khou bva hune ra vha hone, a ri khou shanduka, a ri khou ita tshiṅwe, ri khou ḓi dzula hanefha swiswini ḽashu, ri kha ḓi isa phanḓa nga vhuḓabaḓaba, ri kha ḓi isa phanḓa nga vhuvhavhi, ri kha ḓi isa phanḓa nga zwezwi zwoṱhe zwine ra zwi ḓivha zwa uri zwi vha zwi songo luga. Ri khou ya phanḓa. Ndi zwenezwo zwine ndi zwene zwine heyi Bivhili i khou amba ngazwo afha uri vhathu vho funa vhuvhi Vhathu vho funa vhuvhi, na musi tshedza tsho ḓa, vha hana tshedza vha ri vhone vha ḓo dzula vha henefho vhuvhini. And then it continue i ri all who do evil hate the light and refuse to go near it for fear their sins will be exposed. Vha khou zwi pfa? I khou tou ri vheyela zwavhuḓi uri vhone ṱhaṅwe vha vha vho dzula afho vha vha khou ri nṋe mara vhuvhi a thi vhu funi ngoho zwa vhukuma mara bivhili i clear uri vhone kharali vha tshi kha ḓi ita vhuvhi vha funa zwivhi kharali vha kha ḓi ita vhuvhi vha kha ḓi funa zwithu zwa zwa zwa vhu zwa swiswini vha kha ḓi funa vhuvha vha kha ḓi funa zwithu zwine a zwi tendelei for ṅwana wa mudzimu zwi amba uri muthu a tshi vha ṅwana wa mudzimu zwi thoma nga uri mbiluni yawe u tenda zwifhio hezwo zwa mbiluni ndi zwine riṋe a ri koni u zwi vhona ndi zwine riṋe ri nga si kone u tou ri hoyu zwa mbiluni zwawe zwo dzulisa hani a zwi vha a zwi tou vha obvious ngo tou ralo mara maipfhi awe a ri fha clue uri hu khou itea mini mbiluni yawe ngouri zwezwo zwine zwa vha zwo ḓala mbiluni zwi a bva nga mulomoni kharali muthu mbiluni yawe yo ḓala a zwithu zwi si zwavhuḓi a tshi amba u ḓo ḓi bva zwithu zwavhuḓi khere ho ḓala zwithu zwa zwivhuya u ḓo bva zwithu zwa zwivhuya mara zwine ra zwi pfha muthu a tshi amba a si tshiṱori tshoṱhe tsha uri mbiluni ya houḽa muthu hu khou itea mini ri vha ri khou tou wana clue fhedzi mara heyi bivhili ya ya phanḓa ya ri Mara vhene vha vha vha kha ḓi ita zwivhi ndi ngauri vha khou funa zwithu zwa swiswini, vha kha ḓi funa vhuvhavhi, a vha khou funa zwithu zwa tshedzani. Na musi Mudzimu o ḓisa tshedza nga Murwa wawe, zwine vha vha vha khou zwi shavha ndi uri heyi tshedza i tshi penya nṱha ha vhutshilo havho i ḓo exposer zwine vhone vha vha vha khou zwi ita vho dzumbama, zwine vhone vha vha vha khou zwi ita vha tshi khou ri a vha khou vhoniwa. vhone a vhathu zwi vhona vho uri vhathu vha zwivhi a vhathu zwi ita riṋe ro vha sedza ngoho vha zwi ita riṋe ro no eḓela vha zwi ita riṋe ri mahayani vha vha bizi vha tshi khou ri a ri khou vhoniwa mara ndi khou nyanga u vha vhudza namusi uri hu na ene a vha a tshi khou vha vhona vhone hoyo ndi ene mudzimu hoyo ndi ene khotsi ya yesu u vha a khou vha vhona u bizi hafha shangoni ḽoṱhe u khou sedza shango ḽoṱhe u khou sedza shango ḽoṱhe tshifhinga tshoṱhe muṅwe na muṅwe u khou vhonala na vhone vha khou vhonala mikhwa yavho i a vhonala mbilu yavho i a vhonala muhumbulo wavho u a vhonala a huna zwine vhone vha zwi ita zwine mudzimu a sa zwi vhone zwi a mangadza ngo zwa vhukuma uri na musi o vhona zwezwo zwithu zwoṱhe o ḓi ri wana ri vhubvavhini o ḓi ri wana ri maḓabaḓaba mudzimu o ḓi rumela ṅwana wawe a ri havha vhathu ndi a vha funa a ri havha vhathu ndi nga si tende uri vha tou dzula vha fe zwivhuni zwavho ndi khou vha vhidza uri vha ḓe muvhusoni wanga vha ḓe muvhusoni vhangwa mara hu na vhaṅwe vhene vha kha ḓi hana vha kho ḓi hana heḽi lipfi na musi ḽi tshi ḓa kha vha khavho ḽi tshi khou vha vhudza uri hey e vhone kha vha bve zwivhini Kha vha bve vhubvafhini, kha vha ḓe tshedzani. Vhaṅwe vha a ḓihana ngauri vha funa zwivhi u fhirisa lufuno lwa Mudzimu. Lufuno lwa Mudzimu ndi lu, ndi lufuno luhulu, ndi lufuno lu ri shandukisaho. Vhone, kherere vha tshi funa Mudzimu nga mukho une mufu, Mudzimu a vhu funa ngawo, lu, lu, lu, vhutshilo havho ngoho zwa vhukuma uri vhu ḓo vha vhu tou vha vhu hani, ha, nṋe a thi ḓivhi, ndi nga si vha vhudze. mara nga ku funo kuṱukuṱuku ndi khou tou amba uri vha tshi khou tou thoma u tou taster u funa mudzimu vhone zwiṱukuṱuku vha nga thoma u shanduka vha nga litsha vhubvabi vha nga litsha zwithu zwoṱhe zwine vha khou zwi ita vha tshi ri a vha vhoniwi vha nga litsha zwine vha khou zwi ita vha tshi khou ri ndi vhusiku a huna ene a mbona ngo uri ndi khou vha vhudza vho uri mudzimu u ya vha vhona Zwi amba uri ri tshi ri muthu ndi mutendi, ri vha ri khou ri hu na tshithu tshe tsha itea mbiluni tshawe, mbiluni yawe ho shanduka, hu na reality ntswa. Zwi amba uri hoyu muthu kha ri ra mu tshea mara vha songo tshea muthu, ndi khou tou amba uri kha ri ra tshea ra sedza mbiluni kha ri zwi tshi itea, ri ḓo vhona mbilu ya different, mbilu i sa faniho na muṅwe na muṅwe ngauri hu na tshithu tsho shandukiwaho nga ngomu ha mbilu. Mbiluni ya houḽa muthu hu na lufuno luswa lune a lu fara, lufuno lwa Mudzimu. Mara ri tshi mu sedza na kutshilele kwawe, ri ḓo vha ri khou kona u vhona uri kutshilele kwa hone ko shanduka. Nga nṱhani nga uri mini? Mbilu i tshi shanduka, vhutshilo a zwi itei uri vhu si shanduke nahone. Hezwi zwithu zwi connected. Mara vhone vha vhe careful vhathu vhashu. Vha vhe careful ngori vha songo ri vha tshi ḓi sedza nga nnḓa fhedzi vha ri, ah, nṋe ndi a dzhena kereke zwi amba uri ndo shanduka. A zwi shumi ngo tou ralo. Vha tea u ḓi interrogator mbiluni vha ri mbiluni yanga ndi tshi tenda uri ndo phulusiwa ndi vha ndi khou amba nga mini ndi ri nṋe ndo phulusiwa ngori ndi ya kerekeni kana ndi ri nṋe ndo phulusiwa ngo uri ndi tenda murayo ya yesu kreste ngo uri nṋe ndi tovhela yesu kreste hu si ni nga uri ndi dzhena kereke hezwo vho ndi dzi bonus zwi tovhela after vhone vho no tenda kha yesu vhone vhono vhono ḓikumedzela tshedzani uri nṋe a thi tsha nyago u tshila vhutshilo ha swiswini ndi khou nyanga u tshila vhutshilo ha tshedzani ndi khou nyanga u tshila na mudzimu wanga ndi khou nyanga u mu tovhela ndi khou nyanga u tou ri shango ḽoṱhe ḽi mu vhone ḽi tshi vhona nṋe ngoho zwa vhukuma ndi vhutshilo hune vhone vha nga vhu tshila na musi na u ya phanḓa mara vha tea u thoma nga u interrogator nga u sedzulusa zwine zwa vha mbiluni yavho mbiluni yavho u dzulisani vha khou ya kerekeni ngauri vha khou nyanga u vhoniwa sa muthu wavhuḓi vha khou ya kerekeni ngauri vhone vha na sithi ṱhaṅwe vha dikoni vhono vhono vhono isiwa nṱha pfhi vha elder mara mbiluni yavho hu khou itea mini vhone murena yeso ndi nnyi khavho khe ri ri murena yeso hu si yene a yeṱhe ndi khou amba a yeṱhe fhedzi ene vha mu farelelaho fo u phulusiwa vho mu farelelaho fo vhutshilo vhone ngoho vha khou ita zwiṅwe zwithu zwo no tshuwisa ngauri vha khou ḓifhura. Vha tea u thoma nga u sedzulusa mbilu, mbilu ya dzula zwavhuḓi, vha tenda Murena Yesu na Murena Yesu fhedzi. Ende vha songo ṱanganyisa, vha songo ṱanganyisa. Vhaṅwe vha thoma vha vha tenda Murena Yesu mara vha thoma u ṱanganyisa. Vha ri nṋe ndi tenda Murena Yesu mara na vha hashu vho no lovhaho na vhone ndi a vha tenda. Hezwo na zwone ndi mistake ine vha vha vha khou ita, ndi u ṱanganisa zwithu zwi sa ṱangananiho. Murena Yesu ha ngo fa, O fa a dovha a, a vuwa futhi. O badela hezwi zwa zwivhi zwashu a dovha a vuwa futhi. Zwi amba uri muṅwe na muṅwe we a vhuya a fa, o fa a sala fhasi, mara Muṋe Yesu a hu na, a hu na vhiḓa ḽe ḽa kona u mu fara. Ene muṋe o tou vusuludza, a, a, a, a, a, a, a, a dovha a tshila futhi. Ende ri tshi tenda zwezwo uri o fela zwivhi zwashu, ende u khou tshila, u ri fha Yeah. vhutshilo ḓuvha na ḓuvha, Ndi ene ene a ri phulusa ngoho. So vhone kha vha tende Murena Yesu, kha vha tovhele ene, vha shandukise dzinyito dzavho, vha ite zwa vhukuma, vha ite zwine vha khou zwi vhona buguni, vha ite zwine vha khou gudiswa nga muya mukhethwa. A vha ri ndi tou ima hanefho ndi sathu tou yesa kule kule, ri ḓo ḓi amba zwiṅwe tshifhinga tshi tshi ya, mara ṋamusi ndi tou ri vhone vha zwi ḓivhisa hani uri vha mutendi? ende ri tea u zwi ḓivha ngauri mbiluni yavho zwine vha tenda zwone zwine vha farela zwone ndi murena yesu fhedzi ende ri tshi sedza dzinyito dzavho ri a vhona vho ri a vha khou tshila vhutshilo ha swiswi vha khou tshila vhutshilo havho tshedzani a ri litshe hanefho ri ri amen
ha no ri khou livhuwa vhafunzi uh, pfhi ḽa vhuḓi nga maanḓa dzo sumbedzisa zwo ri ri tea vha ri vhathu vhane nga ngomu mbiluni dzashu ri vha ri khou tenda kha Murena Yesu Kristo ri khou tenda uri na ngoho o fa a vuswa eh uri ri vhe ri vhathu vhane ra vha ri khou tshidziwa zwino ndi na mbudziso thedzi vha ḓo kona u fhindulana uri na ndi ndi zwi ḓivhisa hani zwa uri ndi khou tenda kha Murena Yesu Kristo ndi zwi ḓivhisa hani zwa uri a thi khou ḓi fhura musi ndi tshi ri ndi khou tenda kha Yesu Kristo hmm.
vhone vha zwi ḓivha nga uri vha ya kona u vha na zwi amba uri vhone vha tshi ri vha tenda Yesu Kristo uri vha zwi ḓivhe na vha uri vhone ngoho zwa vhukuma vha ya tenda vha ḓo zwi vhona kha vhutshilo havho khere ri vhone vhutshilo havho vha tshi vhusedza a vhu a vhu na na phambano na vhutshilo ha muṅwe na muṅwe hezwo ndi automatic ya uri a vhatendi kha murena Yesu mara khere vhutshilo havho ho shanduka vha tshi kona u vhusedza vha ri hai no nṋe vhutshilo hanga vhu a yelana na vhutshilo heyo sa vhutshila vha ya vha na indicator ya uri ngoho zwa vhukuma vha khou tevhela murena wa vhukuma murena a tshilaho hezwo hu vha hu indicator mara vha tea u sedza mbiluni yavho vhone mbiluni yavho ri tshi tenda ri tshi ri tshi ri yes Riṋe ri khou tevhela Murena Yesu, muya mukhethwa u ya khonfema na muya washu uri u thoma zwino riṋe ri vhana vha Mudzimu. A ri tsha vha vhana vha shangoni, a ri tsha vha vhana vha Sathane, ri vhana vha Mudzimu. Zwi amba uri vha tea u vha na that inner confirmation. A hu na muthu ene vhone a nga vha convincer uri vha na inner confirmation. vhone muṋe vha ya zwi ḓivha na vhori vha na inner confirmation kana a vha na na kherere vha si na that inner confirmation hu si na heiḽa ḽipfhi ḽo no bva kha muya mukhwethwa ya uri vhone vha ṅwana wa mudzimu zwi amba uri vhone vha tea u sedzulusa heyo ndavha vha ya vha lila phanḓa mudzimu vha ri mudzimu nṋe ndi khou nyanga u phulusiwa yesu ndi khou nyanga u tovhela nga mbilu yanga yoṱhe vha lila vha lila vha mu humbela uri a ḓe vhutshiloni hawe a ḓe vhutshiloni havho uri vha tshile naye vha mu tovhele nga zwoṱhe Mm. Mm.
Bivhili tshi amba iri eh, mbilu dzashu dzi a ri fhura mm. eh, mbilu dzashu dzi a ri fhura so ndi zwi ḓivha hani uri nga ngoho ndi ndi ndi ndi khou tenda vhukuma kana eh vho fhindula hafho vhafunzi vha ri eh vha nga zwi ḓivha nga dzi nyito uri vhutshilo havho ho no shanduka eh mara ndi zwi ḓivhisani zwo ri ndi khou tou ḓi shandukisana ndi ndi ndi uri ndo vhudziwa muṱani we vhabebi vha vha strict na zwa mahalwa zwo balela u dzhena nga nṱhani ha uri vhabebi vho vha strict na kana ndi amba uri hu ḓivha na vhaṅwe vhathu vhane a vha tendi kha Yeso Khristo vhane matshilo avho a ḓi vhonala o luga ndi vhathu vha decent arali nda shumisa ipfhi ḽa tshikhuwa ndi vhathu vho lugaho so arali ndi khou ima kha ḽa uri behavior yanga ndi ya vhuḓi ndi vhona uri ndi vha ndi si khou ima kha zwithu zwo fhelelaho. Mara fhedzi vhafunzi vho engedza vha ri Muya Mukhethwa u ḓo ri fha inner confirmation kana ri khou amba nga Tshivenḓa ri nga ḓi ri Muya Mukhethwa u ḓo u ḓo vha khou amba na mbilu dzashu a si zwone, u ri vhudza uri nga ngoho ri vhana vha Mudzimu. Mara ndi zwi ḓivhisa hani uri ndi Muya Mukhethwa ane a khou amba na nṋe a si nṋe muṋe ane nda khou, mbilu yanga i khou isa phanḓa i khou ḓifhura uri ndi ndi ṅwana wa Mudzimu. Heyi mbudziso ndi i vhudzisa ngauri hu ḓi vha na vhaṅwe vhane vha nga ḓi vha vha kha dzi kereke dzine ri si khou amba madzina a dzi kereke vha vha vha na vhaporofita vha kholekhoḽe. zwino mara wana uri hoyo muthu na ene vho khou sokou ḓi dzhia uri o tshidziwa nga ngomu mbiluni yawe hu na zwithu zwine a khou zwi pfha ri zwi ḓivha hani uri ngoho ngoho ndi muya mukhethwa kana a si nṋe muṋe ndi khou ḓi fhura mm. um heyi mbudziso ngoho ndi mbudziso yavhuḓi ende ndi mbudziso ya u lemela ri nga ri nga spenda awara yoṱhe ri nga shumisa awara yoṱhe ri khou tou amba ngayo fhedzi Mara zwine nṋe nda vhona zwi zwi zwone zwa ndeme uri vhane vha kone u zwi ḓivha kha vha sedze zwi tshivenḓa tshi ita tshi tshi shavha zwi tamo desire ya kha vha sedze desire dzavho vhone vha tshi sedza desire dzavho dzo no shanduka kana vhone vha kha ḓi ya kerekeni vha kha ḓi ya hanefho mara zwine vha zwipfa na zwine vha zwi tama zwi khou sumba kha vhone zwi amba uri vha tshe kha u ḓi hudza vha kha ḓi ndi uri ndi zwiṅwe na zwiṅwe ndi zwa vhone vha tshi rabela vha vha khou rabela zwa vhone fhedzi na zwa muṱa wavho a hu na zwo to lila zwine zwa vha zwi khou tou bva zwa ṱaḓulu ndi uri vha tshi sedza mudzimu vha tshi sedza nga mukhwa he a funa shango ngaho o fha ṅwana wawe a, a muthihi a ri hoyu ṅwana u ya ya a fa u ya ya a lovha uri vhaṅwe vha kone u tshila heyi heyi nyito ya mudzimu i tea u vha na kha vhone uri vhone na musi vha tshi rabela vha ya u lilela zwithu zwa nṱha zwithu zwa ṱaḓulu uri vha khou lilela ene a dzula havho a sa ḓivhiho mudzimu uri maṱo avho a vulee uri a vha khou to lilela uri vhana vhanga vha wane mushumo he nnyi nnyi ha shumi nnyi nnyi u khou feila hae a zwi fheleli hanefho fhedzi vha tshi hanefho vha tshe kha ṋamani fhedzi a vha thu thoma vha khou tea ya nṱha vha dzhena na kha zwa ṱaḓulu vha dzhena na kha zwithu kha ndavha ya mudzimu hune ine yavha i khou thoma u tshentsha

tshine vhutshilo havho hoṱhe hu tea u vhonala through this lens ya mudzimu uri vhone vha tshi ḓisedza vha ḓisedza sa nga tshivenḓa vha thoma uri nṋe ndi muvenḓa mini mini mini kana vha thoma nga uri nṋe ndi ṅwana wa mudzimu vha khou thoma u zwi pfhesesa zwi amba uri lens yavho vhone i tea u shanduka uri vhone tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tshi sedza vha tea u tshi thoma u tshi sedza nga zwezwo zwa uri vhone vha ṅwana wa mudzimu vha tshi sedza uri vha shuma gai vha thoma u sedza uri nṋe ndi mutevheli wa mudzimu zwi amba uri hafha he nda vheiwa hone ndi na mushumo wa mudzimu une ndi khou tea u ita ende vhone sa muthu vha vhone muṋe zwi amba uri yesu o ḓi vha vhudza a ri my sheep hear my voice zwi amba uri vhone vha kona u pfha ḽipfhi ḽa mudzimu vha kona u pfha ḽipfhi ḽa yesu hu si na zwa u tou uri vho tou porofetiwa khere vha khou gidima vha tshi khou gidimisa dzi you know muporofita after muporofita after muporofita vha vhe careful uri vhone relationship yavho na mudzimu yo dzulisa hani zwine vhone vha kona u vha balelwa ngo tou pfha mudzimu vhone vhone muṋe ngouri riṋe ri na promise ya uri in this last days a ri tsha tou pfha nga maporofita fhedzi mara ṅwana wa mudzimu ene muṋe u khou amba zwi amba uri kha ri dzimbilu dzashu ri a kona u mupfa ri a kona u, u wana direction khaye a huna tshine ri nga tshi ita vhathu vha hashu u replacer ngoho ya uri holy spirit ndi muthu wa vhukuma uri muya mukhethe ndi wa vhukuma ende u hone ende u available vhone zwi amba uri vha tshi ya bivhilini yavho kha vha thoma u lilela uri holy spirit a thi khou nyanga u tou vhala mafhungo fhedzi ndi khou nyanga u vha na experience na iwe a thi khou nyaga u tou pfha na zwo uri nga black and white ho ṅwaliwa zwifhio ndi khou nyaga u pfha ṱaḓulu uri muvhusoni wa mudzimu hu na agenda ifhio ṋamusi hu na tshiṱori tshifhio ṋamusi tshine tsha vha tshine nṋe ndi khou tea u tshi hwala tshine nṋe ndi khou tea u tshi tshila zwi amba uri vhone vha kone u zwi vhona na musi na kha na kha vhutshilo havho vha tshi ita tshivhi mbilu yavho i vha yo dzulesa hani hu na vhaṅwe vhene vha ri ri vhatendi mara a ita tshivhi ha sa vhe na tshithu tshine tsha itea mbiluni yawe a soko takala unga huna tshe tsha itea mara sa ṅwana wa mudzimu vhone a vha koni u dzula tshivhini tshivhi vhone tshi soko nga sa muthu o ṱanza a dzula maṱanzani a zwi itei kha muthu ene a tou humbula zwavhuḓi ṱhohoni zwi amba uri vhone vha kona u zwi vhona bva uri na relationship yavho na tshivhi yo no shanduka vha khou thoma u vhenga tshivhi nangwe ṱhaṅwe vha tshi ri tshivhi ngoho zwa vhukuma ndi kholwa tsha natsho mara tshi tshe hone mara hu na vengo ḽine ḽa vha hone mbiluni yavho na muhumbuloni wavho vha tshi ita tshivhi vha ya rovhea vha ya lila hu tou nga ngoho zwa vhukuma vho vhulaya vhuthu vhone nga mkhwa hune vha reactor ngaho ngauri a vha comfortable u vha u tshila na zwithu zwine mudzimu a vha zwi funi so i think eh, that heyo na yone i vha i iṅwe indicator na yone so nda tou summarize ngo ṱavhanya ndi khou tou ri vha sedze desire zwa desire dzavho uri vhone vha vho tama zwithu zwiswa na hu na zwithu zwa mudzimu zwine vhone vha zwi tama kana vha kha ḓi tama zwa shangoni fhedzi na thabelo dzavho ndi dza dzigoloi ntswa kana vha khou rabela uri shango ḽi phulusiwe tshivhi vhone relationship yavho na tshivhi ndi ifhio vha ya vha na vengo na tshivhi kana vha kha ḓi funa tshivhi ende ndi kho to amba uri ngoho zwa vhukuma vha tshi kho tovhela mudzimu wa vhukuma wa tshi a tshilaho na ngo tshifhi vha ita zwithu zwi zwavhuḓi nonoyu ene a sa tovheli mudzimu ono ita zwithu zwavhuḓi ma zwezwi ri tshi dzima ma, mavhone ri si tsha mu vhona u a ita zwivhi mara mbilu yavho mbilu yawe a i na impact hapfi tshithu mara vhone sa ṅwana wa mudzimu vha ya pfa tshithu vha ya vha ya kha mudzimu vha humbela pfarelo ngori vha ṅwana wa mudzimu zwa vhuraru ndi uri muya mukhethwa ndi muthu wa vhukuma ahuna zwine ri nga zwi ita uzwi uri hezwo vho ri ri to vhafha eh, mini u to ri theology ya uri 1 2 3 ndi muthu wa vhukuma ene vhone vha tea u mu encountera ene vhone vha tea u tshila naye a hu na zwo tou ri ri kone u dzhena kha ngoho ya mudzimu hu si na muya wa mukhe muya mukhethwa The Holy Spirit leads and guides us into all truth. Ri a mu ṱhoga uri a ri dzhie nga tshanḓa a ri ise nga komo a ngoho yoṱhe. Vhone vha dzula vha khou rabela vha sedza na hanefho kerekeni hune vha vha hone uri hu funziwa ḽipfi ḽa vhukuma naa. Ipfi ḽa vhukuma a zwi tou ri wa vuliwa Bivhili, muṅwe na muṅwe wa vula Bivhili. Ipfi ḽa vhukuma zwi amba uri tshine tsha vha tshi khou hudziwa hu tshi khou funziwa ndi tshifhio. Hu khou hudziwa Mudzimu hu khou hudziwa nnyi kana kha dziṅwe kereke hu vha hu khou hudziwa mufunzi hu vha hu khou hudziwa you know vhathu hu vha hu khou hudziwa dzi tshelede mara kereke ya vhukuma nṋe ndi tenda uri i tea u hudza mudzimu i tea u hudza mudzimu ene u ene muṋe uri vhathu vha bve afho kerekeni vha tshi khou tama mudzimu even more vha tshi khou funa mudzimu even more vha tshi khou tama uri vhathu vha shanduke vha tovhele mudzimu mudzimu ene muṋe Ndi nga amba maṅwe maipfi manzhi mara kha vha ri ndi tou a ima hanefha, I think zwo ḓi vhafha clue tharu dzine dzi nga vha thusa.
No ri kho livhuwa vhafunzi ra sa tou vha vhofholola vha nga ḓa vha hana u vhuya tshifhinga tshi ḓaho. uh, vha nga onesa vhathu nga ḽifhio ṋamusi mm. ha nṋe ngoho zwa vhukuma ndi khou ita uri vhathu kha ri tshilele yeso mm. a, a ri tshilele yeso kha ri tovhele yeso a huna tshiṅwe tsha vhuṱhogwa u fhirisa tshetsho zwezwo mm. ri tshi mu funa ri tshi ya ḽipfini ḽawe ri tshi rabela ri tshi tovhela ene vhutshilo hashu hu ḓo shanduka Hezwi zwiṅwe zwine ra vha ri khou zwi ita priority zwa uri rabelele ri sa fhedzi uri a, a mishumo a dzigoloi dzinnḓu hezwi zwithu ndi secondary ngoho vhathu vhashu zwithu zwa primary ndi mudzimu ene muṋe ende mudzimu u khou ḓi ita available kha riṋe uri riṋe ri kone u tshila naye ri mu tovhele ngoho zwa vhukuma mudzimu ndi mudzimu washu ndi washu hey that's good news mm. ndi mudzimu washu mudzimu ndi mudzimu wavho a ri khou tou amba zwa general zwa general zwa zwa religion mara ndi khou tou amba zwa vhukuma unga vha tshi ri heyi nnḓu ndi yanga vhone zwi amba uri na vha vhe na that mindset kha mudzimu vha ri mudzimu ndi wanga vha vhe na that jealousy ya uri hee vhone hey, eh, ndi, ndi, ndi nga si to shuma ngo to rali nda balelwa ngo vha na tshifhinga tsha mudzimu wanga ndi nga zwi to u ḓiphina nga vhutshilo ngo to rali ha savhe na, na, na tshifhinga tsha mudzimu wanga ngori mudzimu ndi wanga and ngori ndi mudzimu wanga ndi ḓo maker sure uri ndi ndi isa phanḓa naye ndi hula naye ndi isa phanḓa ndi tshi mu funa ende ndi tshi mu khoḓa kha zwithu zwoṱhe mudzimu ngoho ndi wavhuḓi ende ndi mudzimu washu khere ri vhone ṋamusi vho ḓipfa ha maipfhi vha ḓipfa vho ri hai ngoho zwa vhukuma nṋe ndavha yanga na mudzimu a yo ngo to dzula zwavhuḓi khezwi vha sa tou ya nga nga vha sa tou ya na musi vha to ḓi dzumbama vha vha to lila phanḓa mudzimu vha ri nṋe ngoho zwa vhukuma ndi khou nyanga u shanduka ngoho zwa vhukuma ndi khou nyanga u tovhela mudzimu ene wa vhukuma a thi tsha nyanga u tovhela hezwi zwiṅwe Zwezwi zwine vha khou ḓi ita zwithu zwine vha khou zwi ita vha swiswini mudzimu o zwi vhona vhathu vhashu o zwi vhona zwoṱhe kha vha shandukele na musi vha tovhele ene ende vha tovhele ene fhedzi ee vhafunzi a vha ri ndi to ima hanefho ngori vha vha vha nditsha na nṋe ndi ḓo ya phanḓa ndi sa fhedzi ya no no no no ndo funa body version ye vha vhala khayo ya tshikhuwa ndi ifhio version ndi new living translation no ndo funa translation ya ya ya ya, ya John 3:16 hafho ngauri eh na muṅwe mfunzi a tshi zwi amba a ri eh thi huṅwe upfi for God so loved the world a ri no a i khou ri so i khou ri this is how God loved the world Mm. and zwi vha zwi na phambano kha interpretation mara no heḽo ndi ḽa ḽiṅwe ḓuvha Mm. no ro khou livhuwa badi vhafunzi tshifhinga tshavho No, ri khou tenda zwa uri vhathu vho pfha ipfhi ḽa Mudzimu vhane vha ḓo vha vha khou pfha vha khou fhisea vha ḓo ya vha rabela hayani, riṋe a ri khou tou thoma tshithu tshiswa. Ndi zwithu zwine Mudzimu ene muṋe u khazwo, zwi amba uri vhathu vhone vhaṋe vha ya kona u ya vha sedza Mudzimu nga vhone vhaṋe. Ri khou livhuwa tshifhinga tshi ḓaho. Ndaa. Ndaa, ro livhuwa.